Vlog. Çagalara irden vlog çekip beriň diýip ýatsam, gara daňdan ýuwunyp ardynmakam ýazgy edip ýörler. Alyp ber diýseň begenýärler bular, ýöne özleri düşmäni halanok. A bu welin özüm ýasatdym. Kim şu?

Doktor boljakgamy? Bolmagy barokdy. Ondan şonda tanasalar nätjek? A şonda tanasynlar öňdäki çykgama tanasynlar. Garaz şeýleräk dostlar, käbiriňiz diýýäňiz, çagajyklary görmäne barjak ýa-da kakaňy görjek, gelnejemi görjek diýip. Dogry düşüniň, bulaň özi görünmäni halanok, men şoň üçin aýdýan. Ýöne şu gün size gowy täzeligim bar. Hemraly studiýany-a bilýänsiňiz siz. Ýöne şu günden şeýläk Hemral studiýaň ady Arzuw ýoly production bolýandyr. Men öňem bir aýdyp geçipdim size Arzuw ýoly bilen Hemralyň düýbi bir diýip. Şu günden şeýläk ikisini birikdirýäs. Arzuw ýoly toý hyzmaty, Arzuw ýoly wideo ýazgy hyzmaty. Habarlaşmak üçin telefon belgilerini aşakda goýýan men, ýöne gelip gürleşmek üçin salgymyz Garrykulyýew köçesi, Emirada binasy. Serediň dostlar, men şul wideo ýazgylara başlamda on manatlyk folga bilen ýigrimi bäş manatlyk lampadan başlapdym, hakyky professional çyra almana ýagdaýym ýokdy şu wagt. Indi welin Allaň gudraty bilen iň uly prodakşinlaň biri nesip etdi maňa. Ýekeje galan zat men şu işi oňarmagymda we siziň gollamagyňyzda. Şu wagta çenli gollap getirdiňiz meni Taňyrýalkasyn müňde bir razy sizden. Ýöne Allajan şundan şeýlägem bir edýän işlemde gollow beregörsün sebäbi şu wagt uly uly proýektleriň üstünde işleýäs kinoşny rolikleram şu taýdan çykýa täze gepleşikler döredip otyrys şoulary döredip otyrys içinde siziň gowy görýän ýüzleriňizem bolar meselem meň iň ýakyn dostlarymyň biri Meň karýeramda öz uly goldawyny goşan oglanlaryň biri Mät bolar, hemme syryny açyp biljekgä täze çykma şu oglan. Ýöne uzaklaşdyrman size täzelikler bilen geleris. Söýgiň badyna Janyň tarap Indi toý ýazgylaryna gaýdyp gelemizde. Meň şu çykarýan wideolarymy, roliklarymy azajygam bolsa halaýan bolsaňyz, toýlaryňyzam arkaýyn ynanyp bilersiňiz maňa. Sebäbi toýdaky ýazgylardan başlap, montažyna, hemme zadyna özüm seredýän. Bärde ine görşüňiz ýaly Selbi geldi, sebäbi şu taýda taýynlanýasam biz, ssenariýalaram şu taýdan çykýar, montažam şu taýda, şonuň üçin köp wagtymyzy şu taýda geçirýäs. Käwagt maňa degip diýýär, ol gijä galýaň hemişe, punktualny däl diýip, menem bilgeşlin.

Wideolardan daşynda, dogrymy aýdaýyn, biz hakyky jigi dogan ýaly. Ondan soňra restorana, toýa gaýtmaly boldum. Ýene bir belläp geçesim gelýän zat, käbir işler, käbir mahabatlar seň ýüzüňe risk bolýa, meselem, azajyk abraýyňy düşürmäne sebäp bolýa. Allajana şükür, Arzuw ýoly meň üçin gaýtam abraýyma abraý goşan ýerleriň biri. Halkyň içinde has hem birhili.

Aý gowudyr mekan gowudyr mundan köp zady öwrenip bolýar mekana. Allajan hormat edene iki esse hormat, Taňyrýalkasyn, şu iş maňa bir berlen peşgeş ýaly, şoň üçin şuň aňyrsynda duran adamlara, maňa ynam bildiren adamlara hemişe biçak minnetdardyryn. Gara şeýleräk, janyňyz sag bolsun, toýda görşeliň, nesip bolsa toý ýazgylaryňyza çagyrsaňyz özüm bararyn, özüm love storylaryňyzy ýazyp bererin, garaz men siz bilen. Hoş, sag boluň.